Әтисе белән әнисе дүрт малай һәм бер кыз үстергәннәр. Шуннан менә Аллага шөкер, безнең Фәүзия апабыз бүгенге көндә исән. Калганнары гүр иясе инде, урыннары җмәхтә булсын. Аннан соң Мөхәммәтҗан абый. Мөхәммәтҗан абый тоже дүрт малай, бер кыз булганнар. Менә ничек алар туры килә име? Хәзер аларның берсе дә юк инде әйбит. Мөхәммәтҗан абый инде 48 яшьтә елга инде үлгән вакытта. Әйе. Вафат булды, урыны бәхтә булсын. Аннан шушы ике пар катышып 57 елны кавыштыгыз сез әйбит. 5 бала таптылар. Менә күрәсезме? Алар да бишәү. Ике яклап та бишәү һәм үзләре дә бишәрне тапты. Ну, монда инде өч кыз, ике малай. Менә Аллага шөкер. Аннан әле карап утырдым, Фәүзия апаның балалары һәр елны шер елдан соң туганнар. 58-дән башлап 70-нче елга хәтле шер шер елга тарагыз, әйеме? Әйе. Менә Сәүдиядә кайткан һәм Мәскәүдән хәтле Хәния, аннан соң Илгиз менә, Хәмдия, Нәргиз, балакаем, Нәргиз генә хәзер инде тоже вафат булды, вакытсыз, аңа 47 яши, менә нинди туры килүләр диген. Ләкин Фәүзия апа шулай да Шул кадәр сабыр кеше икән син. Аны үзенең баласы үлгән кеше генә аңлый, үзенең җәмәгате үлгән кеше генә аңлый. Менә алар белән чагыштырсаң, синнән дә, синнән дә иң сабыр кеше дөньяда юктыр. Аллага шөкер. Аннан син бик акыллы. Бер кешегә бер авыз күтәреп, бер начар сүз әйтми, күршеләре белән, гомумән авыл белән, бөтенесе белән, кода-кодагыйлары белән, киленнәре, кияүләре, Барсы белән дә тату. Аның әле бит киленнәре дә нинди. Икесе дә шушы авылныкы, Мәйсәрә һәм Әлфия. Алар икесе дә күршеләр. Мәйсәрә дә Әлфия белән күршәләр. Мин әйтәм, Илгиз дә, Нәргиз дә дөрес сөйләгәннәр инде. Әллә кайларга мин сымак 50 километр ераклыкка җөрмәгәннәр. Безнең бабай кебек. Рәхәтләнеп авылдан гына өйләнеп, матур итеп, иң акыллы авылның иң чибәр кызларын алдылар. Һәм алар Ның берсе инде менә Әлфия белән бергә яшисез инде. Ләкин Мәйсәрә ике көннең берендә сиңа килә инде, көн саен булмаса да гына. Шушылай карый, әйе, килә, килә. Аңа гына түгел, безгә төнге бердә дә керә ул, шәйләсәк. Бул безнең врач. Әйе. Әлфия безнең инде, ней, китап белән өйгә дә китерә, укы гына ди. Укыйбыз, Аллага шөкер, бөтен эшкә өлгерә. Фәүзия апаның инде икенче уңай ягы менә дин буенча бер нине калдырмый инде. Менә ифтар ашлар үткәрүдә инде Рамазан айларында һәрвакыт ул башлап йөри. Аннан инде э, дингә э, намазларына калдырмыйча йөрде инде ул җомга намазларына әле хәзер авыргач кына әзрәк бара алмый башлаган булган Фәүзия апаема. Әйе, чирләп. Әйе, чирләбрәк киткәч кенә бара алмый башлады. Аннан соң аның э, менә җыйсаң үзе бер ярминкә э, хәтле гаиләсе булыр иде. Менә балалары, оныклары, оныкчыклары гына 14 мәле синең? 12. 12. Арттырыбрак киткән икән әле. Ага. Менә шулай иттереп, әле бит оныклары бар аның өстенә. Оныклар унау. Менә 10, 12, 22. Әйе, бар Аллаһ. Үзегез өчәү. Әйе. Монда саны китсәк, Ярты ней, илле бит инде ул. Әйтәс, әйе, почти илле. Шуңа күрә Фәүзия апа, сиңа инде менә шушындый балалар бит әле чәчәкләр инде. Шушы балаларың, оныкларың, оныкчыкларың арасында шулай матур итеп, менә шушындый матур ак әби булып

Күп сөйләгәнне яратмыйлар инде кешеләр. Ләкин мин сиңа инде менә гомергә шушындый бәхетле, тәүфиклы булып, сәламәт булып, балаларың, оныкларың, оныкчыкларың, авылдашларың куанычын күреп, озын гомерләр теләп карам.